Helo, uh, Anna McKenzie dwi i, um, un o'r um, ddygion iau yn Ysbyty Gwynedd. Um, dwi'n byw yn Llanfair Fechan a hyn o bryd, ac yn reithiol dwi'n dod o Fanceinion. Um, dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers y dechrau o'r pandemig, um, gan ddefnyddio'r apps ar fy ffôn, um, er enghraifft Say Something in Welsh a Duolingo, ac hefyd llynedd um, eshi ar y cwrs reithiol gan Mount Gwytheiren. Um, am gwaith, um, dwi'n hyfforthu ei bod methyg teulu, um, ond a hen o bryd dwi'n gweithio um, yn yr adran A&E. Um, dwi'n defnyddio fy Gymraeg bob dydd yn y gwaith um, efo'r cleifion a'r staff. Um,

am pethau fel iechyd meddwl, cyffuriau, alcohol a dementia. Fy naeth Cymraeg fi a'n uh, decroedd pan oedd ein 14 oed. A symudais i efo teulu i'r Bala. Um, dechreuodd fi yn yr uh, ysgol dwyieithog heb syniad beth sy'n digwydd hanner amser. A pan oedd i'n Wyth oed, a symudais i yn ôl i Lloegr am waith, a collais i Cymraeg. Rwan dwi'n yn ôl yn, yn Cymru, a dwi'n meddwl mae'n uh, bwysig iawn i dysgu Cymraeg eto, uh, achos y pobl sy'n defnyddio uh, y gwasanaeth ni yn siarad am pethau anodd a phersonol, a mae'n bwysig um, ei gallu um, defnyddio Cymraeg. Uh, nes i uh, wersi gyda uh, Beth, uh, Tutor Cymraeg, uh, Betty Cadwaladau, a diolch yn fawr iawn am yr enwebiad. So mae, mae'n wylan i'n check ydw i ac rwy'n psychotherapydd celf yn yr Uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd. Dwi'n gweithio yn maes iechyd meddwl oedolion ac yn cynnig sesiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg ac fel arfer yn lled grwpiau yn ddwyieithog. Dwi'n dod o Canada yn wreiddiol ac dwi wedi dysgu Cymraeg yn fuan ar ôl dod i Gymru. Dwi wedi mwynhau cyrsiau wyddpan ac fy amser yma yn Brytein. Mae siarad Cymraeg gyda fy nheulu, ffrindiau ac yn y cymuned wedi fy helpu i ddatblygu fy ngeirfa a hyder. Mae dysgu Cymraeg wedi rhoi cyfle i mi adeiladu perthynas dyfnach gyda phobl yn fy nghymuned a wedi bod yn brofiad werth chweil. Rwy'n ddiolchgar fy mod yn gallu defnyddio Cymraeg yn y gwaith hefyd. Mae'n bwysig cynnwys y Gymraeg yn yn weithio'n greadigol gyda theimladau sensitif a chymhleth. Dwi'n gobeithio fy sgiliau Cymraeg wedi gwella fy nhealltwriaeth o iaith a hunaniaeth a'i lle mewn iechyd meddwl. Diolch. Mae fy dwi, dwi'n byw yn Wrecsam a dwi'n gweithio yn Ysbyty Maelor fel Swyddog Gwybodaeth hefyd. Yym dwi'n dod o Ramsgate yn Kent yn wreiddiol. Yy yn 2018 yy penderfynais i i yy dechrau cwrs Cymraeg yy Mynediad. Yym ers hynny yy dwi wedi parhau yy efo tiwtor Betsi Cadwaladr. Yym. Dwi'n mynychu um, cinio cydfran uh, bob bythefnos ac um, y llynedd uh, mi ges i profiad wych yn um, Nant Gwrthein a cwrs uh, canolradd uh, rhithiol. Um, hefyd, uh, dwi wedi darganfod uh, cysylltiad uh, newydd efo diwylliant Cymru, Cymraeg. Um, dwi'n wedi darllen um, llyfrau Cymraeg am y tro cyntaf ac uh, dwi'n hoffi gwrando a gerddoriaeth Cymraeg yn aml hefyd. Um, diolch yn fawr iawn uh, am yr ynwebiad. Um, diolch yn fawr. Michelle Matthews dw i. Dw i'n byw yn Nisyth. Dw i'n gweithio fel gweinyddydd radioleg yn Ysbyty Glan Clwyd. Um, symudais i i Gymru o Rochdale yn 2016. Ro'n i'n meddwl mae'n pwysig iawn i defnyddio iaith y wlad, felly dechrauais i i ddysgu Cymraeg yn 2016 yn y mis Medi efo Popeth Cymraeg. Yn 2019 um, ddechrauais i i ddysgu Cymraeg efo tutor Betsy. Um, dwi'n lwcus iawn, dwi wedi bod i Nant Gwrthein dwy waith, um, lle bendigedig. Um, dwi'n lwcus, um, dwi wedi mynychu cwrs rethiol efo Nant hefyd. Um, Mae'n teimlo ffantastig i deall a defnyddio'r iaith a um, i gael fy enwebu.